E amienda over, mi ta pasa e ora ei pa aprobá e proyekto di lei. E título, Aprobá. E konsiderans, Aprobá. E proyekto di lei den su totalidat. Señora Presidente, hoofdelijke stemming, stem motivering. Hoofdelijke stemming, Sin stemmotivering, señora Pauletta. Danki, señora presidente. Señor presidente, nos tin mas haña ku tempu den e parlamento aki. Señora presidente, danki promé ku tur kos na e indiendersnan pa e proyekto di lei aki. Mi ke bolbe reiterá e echo ku e voto pa loke ta trata mi persona, pa ku e lei aki no ta basá riba e nesesidat di e protekshon kontra di UV-stralen, ta bai simplemente pa e echo ku no e lei no tin base, no tin investigashonnan pa loke ta trata protekshon i seguridat di nos kuerpo uniformá. I e indienersnan no a konvensé mi durante di e reunion aki ku nan a hasi sufisiente trabou pa logra haña e konfirmashon di nos kuerponan uniformá, Cu e proyecto di ley aki no lo kibra e seguridad di nan trabou. P'e e motibo ei, señora presidente, lo mi tin cu di bay contra di e proyecto di ley aki na e momentonan aki. Danki, señora Pauleta. Si no tin mas hende, ahaa, señor Brownbell. Danki pa e palabra, señor presidente. Señor presidente, fraccion di MFK ta bay naturalmente di acuerdo cu e e iniciativa di ley aki. Ta un iniciativa cu nos a entrega for di diesdos di oktober dos mil dieschete, ke men Amerigo, señor Amerigo Toudey, señor Charles Cooper, señor Humphrey Davolar, señor Sitrey Van Heinder cu tambe ta tey na e momento ey como medewerker di fraccion. Minister Dorothy Yanger, danki pa boso sosten. Nos ta sumamente contento pasobra ta un trayectoria hopi largo, sigur fraccion di MFK a pasa pa yega na e momentonan aki anto. Mas bunita ta cu ta nos mes esunnan cu ta sinta den e banda aki awe cu sigur nos ta pusha pa esaki. Señor, Señora Presidente, mi ta kere sigur durante y inter e dia djawe, pero for dje trayector, for dje momento cu e trayectoria aki a start, fraccion di MFK a bin ta duna informacion na comunidad den su totalidad, pero awe sigur nos a para ketu sigur na e balor agrega cu tin. Pa pa nos por a aproba e lei awe. Señora Presidente, cada cada punto, cada argumento cu Partido Sigur Fraccion di Par a bin dilanti cu ne, nos a sali sabi di mustra nan y duna contesta concreto riba nan. Consecuentemente nos lo a spera naturalmente cu awor aki cada un dje miembronan aki, Señora Ana Maria Pauletta, Señor Quency Girigori, Señora Zita Hesus Hesus Leito, pero tambe Señor Steven Cruz lo a aproba e lei aki, pero naturalmente mi ta respetá nan posishon, pasobra si ta nan posishon, anto mi ta wak sigur ku mi ta mira sosten di señor Calmes, di mi ta maginá ku frashon di man tambe kisas lo sostené e lei aki, paso nos a duna kontesta. Señor Martinez, señor Martinez m'a tuma nota ku no ta ta no ta ei presente awe ku pa sostené e lei aki, m'a mira ku el a promové e lei aki sigur riba su página di Facebook, e mi a lo m'a spera tambe su sosten awe, pero ya mi ta kere señor Martinez, ya mi sa e no ta presente awe. Pero señor presidente, no sigur ta bay di acuerdo, anto mi ta kere pueblo di Corsou ora ke ley aki keda publica lo sigur sigur mira e balor agrega na esaki. Danki for e palabra señor presidente. Danki señor Brownbill. Señora McWilliam. Danki señora presidente. Señor presidente pa fraccion di man tabata sumamente importante e amienda cu a wordo acepta pa indinersnan pasobra e parti di evaluacion ta sumamente importante y den esaki nos por a haya nos mes caminda ta bay evalua no solamente e parti di trafico pero e parti di salubridad Pero tambe e parti di criminalidad cu sigur pa nos di durante henter e trayecto aki tabata sumamente importante anto nos ta kere na momento cu un ley asina aki wordo efectua anto e ta den werking manera nan ta bisa e ora nos tin data informacion pa nos por evalua si e ley aki ta uno realmente cu ta cumbini Riba tur e aspektonan ku nos a diskutí awe. P'esei frakshon di man, basá riba e amiendo ku a bini, ku mi ta gradisí kolega señor Wendel Mercelina di Partido Nacional ku a bini ku esaki, danki ku awe nos di partidoman, frakshon di man, ta bai di akuerdo ku e lei aki kos esaki ta sumamente importante, e parti di e evaluashon. So meten is weten. Danki, señora presidente. Danki Señora McWilliam, Señor Mercedina. Danki Madam President, y mi ta kere cu esaki ta haci cu un dia di complimenta haci bunita así. Deus pa siempre bo ta dene e totalidad y kico nos tin cu haci den e pais aki pa di berdad edifica otro y pa nos por forma. Mi ta contento cu e iniciador principal sinta banda mi ta bisti na berde awe, so fraccion di Partido Nacional ta. Kontentu ku den wèrdè ei awe bo ta pasa un lei ku bo ta felis kuné. Ke men di wèrdat nos ta nos ta nota ku un lei asin'akí den e kuadro di meten es weten ta esensial i ta p'esei bèrdat e amienta ta pa balansá. Pasobra den e kuadro aki bo mester por mira ku e tèst i tur lokual ku nos ke mira fortalesé pa ku lokual ku e grupo atrobe e kuadro di e lei di seguridat, pero tambe pa e hendenan ku ta mir'é komo lei di komodidat, nos tin un fortalesa i atrobe e mientras tanto ku e lei no ta publiká no bai hasi di mas. E lei mester wòrdu publiká, e tin ku kana su kaminda. Nos tin un trayekto di kana, laga nos howon demostrá di bèrdat ku despues di awe mi ta kere nos tur ta mira. Nos tin un base fuerte representante di e komunidat aki ku ta bisa, Klas Kur awor aki ta un echo. Danki Madam President. Danki señor Marcelina. Señora Jesus Leitu. Danki señora Presidente. Señora Presidente, naturalmente nos ta hopi kontentu ku awe, Nos por a debatí asina bon ku otro tokante di e aspektonan ku ta hunga den un kaso asina ku e kaminda ku nos ta papiando riba Glasshoer i sòru pa hendenan ku tin un nesesidat pa pone esaki pa kualkier motibu. Nos ta konsistente manera nos a bisa kaba, nos ta kana un kaminda i nos ta en bèrdat wak. tur aspekto i pa nos tin dos aspekto ku a hunga un ròl hopi grandi ku ta e parti di di e seguridat den tráfiko, esei ta e promé. Anto e di dos ta e data ku mester tin pa bo por tuma e tipo di desishon aki. Basá riba esei nos ta bai kontra di e e proposishon aki. Esei no ta nifiká pasobra nos ta wak nos pueblo en general, tur hende. Anto tin hende, i tin bastante hende ku ta hopi preokupá pa motibu ku e lei aki ta bini, pasobra e tin su konsekuensia nan di nos komunidat. Nos ta kontentu ku na un sierto momentu awe esnan ku a din en a bai di akuerdo ku tin ku evaluá despues di un periodo pa sa sigur kon e lei ta funshonando, esei nos ta haya ta hopi bon. pa pueblo tambe, entonces p'esei nos ta bisa nos ta bay wak tur esakinan, evalua tur kos, y aki tres aña nos a papia trobe, pasobra nos tin awor e datos cu nos lo por evalua riba dje y mira con esaki a funciona. Nos ta bay contra di e prohibition aki. Danki señora Jesus Lehito, señor Girigori. Danki señor Voorzither. Señor Voorzither, mi tin cu bisa cu mi tin cu reconoce cu mi ta orguyoso tog dje pasonan cu Parlamento a dal. Mi ta bisa esey den tur transparencia. Na inicio di e reunion di mi prome tanda mi a bisa tambe cu mi ta reconoce e. Fortalesa ku e Endino sta a keda para riba dje. I mas aun mi mester bai atendé un kos di un reunion i e asuntu kòrtiku di famia i bin bèk e echo ku bèrdat a bai mei i a tuma e punto di evaluashon i datos mei. Mi ta hañ'ele bon. Mi ta hañ'ele ke la duna lei un push pa bai dilanti, pasobra esei tabata e punto di salida di par. Simplemente e realidat ta ku señor presidente nos ta riba e órgano legislativo di mas alto di pais. Pa e órgano legislativo di mas haltu di pais, momentu ku bo ke kumpli ku nesesidat di un komunidat bo mester hasi e balansa, i nos ta kere ku e balansa mester wòrdu hasi promé. Frakshon di Para trata di kontribuí na esei den Parlamento dor di hasi preguntanan den e Komishon Sentral pa e preguntanan akí wòrdu kontestá i nos por hasi e evaluashon ei i mi por asta hisa e slòi di bisa ku ke kontestanan ei lo mi por afó ta trankil pró. Ki evaluashon i datos di kuerpo polisial i di Ministerio Públiko. Sin embargo esei no a sosodé. I p'e motibu ei ku doló na mi kurason mi no por vota ku trankilidat komo parlamentario pro un lei sin e evaluashon ei awor así korekto promé. Mi ta kontentu ku a bai di akuerdo pas evaluashon ei despues. Mi ta di akuerdo ku a rekonosé nesesidat di tin datos i input di kuerpo polisial ei kaden hudisial den dje, pero lo mi a desea ku e bai promé. Pa motibu ku mi ta un parlamentario, mi ke kumpli ku e deseo di komunidat un forma responsabel, mi no por vota pro e lei. Pero mi tin ku bisa mi ta hopi kontent dje pasonan ku Parlemen ta dal pa mas mihó posibel trata di repará esaki i pas un lei mas mihó posibel. Danki señor Presidente, e ke esaki mi ta i vota kontra, pero mi ta kontentu ku e pasonan ku e lei a dal awe mi, awe tati. Danki. Danki señor Gerigori, señor Gerard. Danki señor presidente. Mi ta tende dishon di papia, pero mi kor dame tok mi lei papia pasobra e nan e personanan ku a bisa nan ta kontra dje lei awe nan a lubida ku nan a kaba di baha komo minister. Awor den kinan ta kore señor presidente? Nan kòt di temporada ku nan ta kore den outoblou ei buska yu ku ñetu na skol, bini trabou, bai tur kaminda ke glas ta sku. Nan kòt di ora ku por trese desgrasia ni nada o nan ta bai supermarket weekend o nan ta bai wak rampa na banda abou. Rampa nan, si, berdad. Un cosa ta kita ta tin peliger. Laga nos keda riba e puki tur. Ora bo a planta, so, un momento, ora bo a planta asha na banda bo fila, bo tene cuenta cu esey e glas no ta scur, di banda riba e glas ta scur, core, core tok tur e temporada ey, e ta con ta patu tres mil, sa custa sinda un tiki mas, cortico, pero si ora lejitu. Seo ta Quincy, Meneer Quincy Gregori, sorry, despensa. Nan ta ta koe dor tambe. A tem presidente di staten tambe so despues di fallecimiento di e otro e tambe koe dor di Blasco. Enton nan ta contra. Pueblo, ahi bo sa wowo, scucha. Elnan bo ta bisa cata bes, papia, tira palabra ta nan mester dobe. Pero komo frakshon di Partido Nacional di Pueblo nos ta bai pro e lei. Sega momento ho ku nos tin ku kaba e kosnan nos tin para. Ta hopi kosnan a bin laga para nan kaba niun. Konstantemente a bisa siora Leite esei. Siora Cuba ta bin tur e ta kaba. Ma pa mi parti e por bin aki dies dos aña atrobe pone un pama pa nos bashi bo. Siña a chensi drenta. Danki señor presidente. Danki señor Gerard. Señor Martina. Danki señor presidente. Señor presidente awe nos bai trata e lei y vota riba e lei. Señor presidente e lei aki a cuminsa cana fe dos mil dieseis. Y Señor Presidente, pa fraccion di man ta hopi importante pa un dado momento cu asnan cana pasobra bo tin lo ideal y lo real. Ideal nos tabata ke pa tin datos, nos tambe a para ketu riba e hecho cu bo tin ki basa bo ley riba cierto cosnan manera data. Pero aparentemente e data no a bin y ta pesey nos a acerke di un forma pragmatico. Y cu e amienda tin posibilidad awor aki cu ta bay crea data y den e evaluacion aki dos aña por ser haci basa riba data caminda e Glasscourt ta funcionando. Y si acaso, Señor Presidente, tog tin algun cos cu e ley aki ta haci e ehecucion imposibel, E lei promé ku e bira realidat ta pasa si ke órganonan, manera un OM, manera polis i otro órganonan ku eventual si akaso mester hasi sierto opservashonnan por tene kuenta ku nan. Ta p'esei, señora presidente, frakshon di man ta kere ku e paso aki ta un paso hopi positivo padilanti. Ta bin awor ki un kuadro hurídiko basá riba kual por tènt e glasnan i tambe den e lei tin evaluashon ku ta inisio pa yega na datanan ku nos mester pa sigui den futuro. Mas mashá danki, señor Presidente. Danki, señor Martina. Señor Todei. Danki, señor Presidente. Señor Presidente, mi ta pidi enkaresidamente den e Kasa kinan partido di par E Señor Quincy Gregory re-evaluá boso desishon di kon mi ta pidi esaki, anto mi ta serio den esaki, Señor Presidente. Ora a pidi datos, e mes ku ta ta Minister a bisa nos aki den el a haña pa motibunan ku e ta tin prioridat. E no a bin ku yun dato pasobra motibu ku e no ta tin prioridat p'e. Anto awo ta ken ta baña esla e parlamento cu la para, manda pregunta, busca dato, haci de las un cos conforme articulo noventa y seis y cincuenta y siete di nos Statsregeling, e parlamentarionan ey ta wordo di straf aworaki pasobra no ta tin prioridad. Anto awor aki bo san ke pa nos tume kose asini ke di parlamento taña falta pa un kos ku parlamento ta tin arte ni parte den dje. Fuishonan no ta hasi asini ku otro tog? Bo san sa muchu bon un ta nos nos a manda pidi datos. E minister bisa en ta bin ku datos pasobra pa e e lei no ta ta periudat. Kom no? Ban, bolto bo san konsenshi, buak bo san konsenshi ke ta korekto, ban reevaluá. Mi ta pidi atrobe, señor Presidente, enkaresidamente, frakshon di par, nos a kuminsá bon, laga nos kaba e kos ki bon tòg, ata ata nos a bista atrobe kuminsá ku datas awo, ban di akuerdo ku e lei nos tur tòg, un tc pueblo ta forwagt di nos. Bo ta bai bisa un kos awoki ku bo dici mi ta kontra, mientras tanto ta abo mes a zorg pa e dato no ta riba mesa. No, nos ta haci asina ku otro. Señora, masha danki. Mi ke pa nan bai pro e ley akinan, señor Presidente. Danki. Danki, señor Todei. Señor Osepa. Danki, señora presidente. Lami bisa ku mi ta tòg kontentu di e forma ku Parlamento a dil ku e tratamentu awe. Tabata tin diferente kombersashon anterior, pero nos ta mira ku awe tòg, Chino, hopi grei, Giselle tremendo tremendo mi tin hopi gan di bisa tambe Zita y Quincy pero mi e manera cu bosnan a hacié awe of manera cu bosnan no ma u eh e manera cu boso hacié awe tabata echt un manera cu mi ta kere ta di aplaudi y mes mi mester gradici tambe colega Mercelina pa e amienda Paso ma nos a mira cu tog huntu, huntu, cada hende rancando huntu nos yega na un producto cu al final lo bisa tog e seita un bon producto y seguro e parti di evaluacion cu tabata hopi pero hopi pero hopi impartido importante pa nos partido, hopi importante. Kende e nos a bringa internamente fuerte cu Americo Danki Charles Cooper danki danki danki paso nos misterio bringa hopi pero al final e evaluacion cu pa nacional sigur ta importante a bin anto hoy mi mester gradici boso tur cu nos yega na dje anto ta restami di felicita pueblo no ta tur hende ta bay core pone glas preto pero esun cu toke tin e libertad akseptabel di poné. Anto mi ta kere ku nos mester ta kontra djosé, mi ta kere ta un bon desaroyo. Anto si aki dos aña, ora evaluá, mira ku tin puntonan ku tin ku drecha, lo hasi esei. Pero tòg un palabra di felisashon na boso tur i tambe un motivashon pa esnan ku ta dudando ainda, uni ke bon banda. Danki. Danki señor Osepa, señor Doran. Danki señora presidente, mi tambe ke uni mi mes na koleganan ka bai prome ku mi pa kuminsá na gradisí i yama danki na señor Humphrey Davelaar kende ta e persona ka bin ku e inisiativa aki primeramente, despues manera kolega Americo Today a splika kaba el a kai afó, ku dado momento nos lider, eks lider Gerrit Schotten ta esun ku a trèk. E lei aki ta bin ku e proposishon di lei ku awe e ta pasa den parlamento. Pabien na herfstkorte tambe. Anto, biniendo m'a tuma nota di un outo masha bunita para e for ful pretu. E ta di un kolega di nos lakay bisa nò hoy. Señor Quincy Kirigoni pa su auto masha bunito mes no full na gras preto anto e colega ta bay contra di e ley aki anto esey mi no por comprende señora presidente señor presidente un bia mas danki na pueblo di Corsou danki na nos aki den parlamento cu en todo caso a scucha e boz di pueblo y cu awe nos ta vota pro e ley aki danki señor presidente. Danki señor Doran. Persoonlijk feestje no. No, despues, despues di votashon, señor Gerigori. Mi kier a a señora Corin Chaun Genaro. Danki señor presidente. Mi ta kere un di e dianan pa mi komo prome bia den parlamento sumamente fruktifero mirando kon durante orasnan largu, Nos a bin ta kòmbersá, nos a bin ta interkambiá, pasobra mi ta bisa diskutí sino interkambiá, pa yega na e konsepto ku nos tin ku ban presentá pueblo. E pueblo sintá afor ku ansha, sea ke tabata pro òf kontra, ta wardando pa sa kiko Parlamento di Kòrsou tin pa duna nos, pa nos por siña fei dje i pesonnan ku mester por benefisiá fei dje. Anto mirando cu nos a yega hunto, un cos cu a cuminsa for di dos mil diesseis, mi tin cu bisa den e casa aki, na berde, Humphrey Davalar, y awe cu nos ta seye, mi sinta cu mi fraccion na berde pa pa seye. Ta su momento contento y bunita pa e acto aki. Manera tur mi coleganan a bisa, mi ta ke pone mas enfasis riba dje, laga nos tur como pueblo Eifo di un forma responsabel, Kuminsá informá nos mes, pero keda trankil i warda e momentu ku e lei wòrdu publiká ku e informashon ku tin ku bin huntu kuné pa nos kada un hasié di un forma responsabel. Pasó kòrda, ta nos ta disidí si aki dos aña ora evaluá e ta keda. Masha masha danki koleganan, mi ta super orguyoso di por forma parti di e parlamento aki. Danki. Danki señora John Genaro. Si no tin mas persona pa motivá, promé ku mi bai na votashon mi ke an pone Parlamento na altura ku señor Martinez ta sufriendo di kebrante di salú, el a operá, e tabata tin hopi gana di t'ei pa e tambe por a tuma parti i vota pro pa ku e lei aki, pero lamentablemente e no por t'ei akinan, anto un pronto rekuperashon tambe pa nos kolega señor Martinez. Si no tin mas sene pa motivá, votashon, nos ta pasa pa votashon, votashon ta kuminsá na number binti. Señor Mercelina, pro. Señora Nita, pro. Señor Martina, pro. Señor Cruz. Contra, señor Gerard. Pro, señor Doran. Pro, señora Pauletta. Contra, señor Girigory. Contra. Señora Joan Genaro. Pro. Señor Osepa. Pro. Señora McWilliam. Pro. Señora Jesus Leito. Contra.

Señor Calmes. Pro. Señora Presidente. kontra. Promé ku mi pasa pa e moshon mi ta duna oportunidat na señor Girigori pa personlig efeit. Danki, señor presidente. Señor presidente, mi a hasi mi esfuersi di kurason i mi ke gradisí mi koleganan, asta ka referí na mi, awe. Pasobra si Gumi nos a duna un lèsi kon nos ta hasi kos univeralter den parlamento. Pero lamentablemente mi kolega tòg mester a bai riba un tema personal. Mi ke spliké di kon pa henter e komunidat sa ifo. E outo di glas preto di tenta ifonan, e wòrdu di tenta di glas preto despues di binti kuater di yüni binti binti, ku nan a bai kas di mi wela, bai menasá mi prima ku ta tabou e tratamento di kanser. Anto ta mi kasá ta koré. So mi ta koré den esei tres rònt ifonan. Pa protekshon di mi famia, m'a pidi un ontheffen i m'a haña un ontheffen p'e glas di outo ifo ta preto. P'esei e glas di outo ta preto. Nos tin ku siña ora nos ta debatí na nivel akí den komunidat, mantené nivel haltu i no baha bou di dje, pasobra e ta hasi daño na hende i na famia di hende. Ke a be trobe mi tin ku para ripetí un kos ku ta doloroso. Paso a mi sí ta kòrda ku un hende na bai kas di mi prima sin kabei paso e ta den tratament di kanser. Menasé ku morto. pa haña ami, anto pa protekshon di mi famia, di mi kasá ku ta kore outo ei, m'a pidi ontheffen i e glasen ta pretu. Esei ta e úniko motibu. Promé ku esei no ta tin, pasobra mi ta tin mester. Nos tin ku siña ku den e pais akí bo ta paga un preis ora bo ke representá pueblo. Anto p'esei nos tin ku stòp di lanta hende kontra otro. Pasobra nos sali for di e sala akí, nos tur ta e kana den mesun komunidat eifonan. Kopi trankilidat ma duna mi koperashon p'e leki, ma duna idea, ma trata di halsa e nivel pa nos hasi algu bon i ma asta bisa ma for ta kontra, pero mi ta kontentu ku e pasonan ku elei a dal. Por fabor, un petishon na Parlamento, ban halsa e nivel i proteha otro. Ora nos sali afó, nos sur ta miembro di e mesun komunidat aki. Danki, señor presidente. Danki, señor Osepa. Señor Duran ke reakshona. Danki, señora presidente. Mi ta kontentu ku. Sòri, danki señor Girigory. Mi ta kontentu ku señor Girigory a splika dikon e pregunta i e remarke no ta pa mi nò. E pueblo eifò, e pueblo eifò ku ta skucha señor Girigory ta bisa kontra, anto ta kore den un outu gras pretu. Awor aki ku señor Girigory a skucha, pueblo kompletu sa, anto nan ta bafia señor Girigory su loma. Esei ta e motibu ku mi a hasi. Bon, danki señor presidente. Danki señor Duran. Tin dos moshon entregá. Señora presidente, persoonlijkheid. Aha, señora Pauletta. Señor presidente, mi ta referí na e echo ku señor Gerard a dirigí su mes na mi persona komo eks presidente di Staten ku mi a hasi uso òf nò di outo di trabou ku tin glas skur. Mi ta uni mi mes na palabranan di mi kolega. Ku durante di e tratamentu di e lei aki nos a purba di mantené nos mes riba e tópiko i hisa e nivel loke nos ta boga p'e tambe den e parlamento aki. Ta p'esei mes, pa e tipo di ekspreshonnan ku señor Gerard a ekspresá un momento anterior, e ministernan tin ki kore ku glas skur. Ta p'e tipo di ekspreshonnan ei un presidente di Staten tin ki kore ku glas skur. Ta p'e tipo di ekspreshonnan ei señor Girigori, mi kolega, tin ku di protehá su famia ku un glaskur. Ta p'e tipo di ekspreshonnan ei nos promé minister ta wòrdu lastrá, nos promé minister señor Pisas ta wòrdu lastrá komo promé minister. Ta p'e tipo di ekspreshonnan ei mester sali señor Todei mester sali, Pidi comunidad aki pa laga Prome Minister y laga nos hisi nivel. P'e tipo di expresionnan aki señor Cooper cu tabata sinta den e sala aki a haña amenasa di morto. Anto si nos no para e tipo di expresionnan cu señor Gerard ta trece den e Parlamento aki nunca y hamas nos no ta sali for di e situacion caminda cu nos miembronan di Parlamento y nos gobernantenan ta wordo menasa y nan mester keda core den auto glascour. Dus un peticion na señor Gerard. No na Partido Nacional, no na Partido MFK, pasobra nos a hiba e discusion aki na un nivel caminda cu nos por a diferencia di opinion, pero keda, exacto, sanamente, pero keda a base di e topico. Dus un peticion na Señor Gerard cu ora e ta expresa su mes na e nivel baho ey, e no haci uso di hende pa asina trece su punto dilanti. Pasobra e ta perhudiká hende. Nos tur den e sala aki ta hende. Hende ku famia, hende ku tin ku tin ke biba den e pais aki, ku awenochi no tin ke sali bai kas. Dus den den e momentunan aki, señor presidente, e ekspreshon ei ta yinka ami komo miembro di Parlamento den problema, i nos tur e koleganan di frakshon di par i nos tur komo miembronan di Parlamento. E ekspreshonnan di señor Gerard aki. Ando nos tin basta cu e tipo di politica. Si e ta bay di acuerdo cu e proyecto di ley aki, el a duna su indicacion di con e ta bay di acuerdo. Great pe. Si ami ta scoge pa bay di di acuerdo of no, mi ta duna mi argumentacion a base di contenido. Mi n'ta bay tira y tilda señor Gerard di nada. Pasobra si nos tin ki cuminsa tira cos riba señor Gerard, a wel ta un waslijstmeeting. Bon dus laga nos keda riba e tópiko i laga nos i hopi mas, no was lei so, hopi mas, laga nos keda riba e tópiko i hisa e nivel. Si di bèrdat nos ta papia over di hisa nivel i un polítika diferente, e ta kuminsá na nos mes. E no ta kuminsá na e kolega ku ta na otro banda di stul, e ta kuminsá na nos mes. Señor Gerard ta komprondé? Danki. Danki, señora Pauletta. Señor Gerard. Kier a reacciona si? Ok, mi kier pa nos, mi ta laga señor Gerhard reacciona, anto nos ta rond af e punto aki. Bon? Ok, danki señor presidente. Mi ta reacciona dicon e motibo cu mi a reacciona ta cu nan mes, Koleganan laga nos mantene emoshon un tiki abou, laga nos skucha otro trankil anto ku nos por kaba e reunion nèchi manera el a kuminsá. Djis, señor Gerard, sòri, djis bisa señor Gerard su punto anto nos ta sigui ku emoshonnan pa nos ser e reunion. Bon. No, mi no ta bisa nada mas. Mi ta skree aki, mi ta papá personal ku mi. Oké. Bo, anto ke tin wash don di mi o Da, wash no, e ta bon asina, señor. E tin kuné numa. Danki, señor Gerard. So, mi tin kashi. Oké, nos ta, nos tin dos moshon entregá. Mi ta pidi grifir pa lesa e promé moshon. Moshon, den reunion públiko di Parlamento riba djamarts promé di mart dos mil binti dos, konsiderando ku, pa sigui garantisá seguridat general ora polis i otronan den kadena hudisial ta efektuá kòntròl riba vehíkulo ku glas kur. Glas kur awendia ta importante pa protekshon kontra solo i salú di hende. Glas kur ta brinda protekshon i seguridat na personanan ku funshon krítiko den kadena hudisial. Ta disidí, unu. Ta urgi Gobièrnu di Kòrsou pa den su maneho di eksonerashon pa glas kur di vehíkulo inkluí vehíkulonan di personanan ku ta okupá funshonnan krítiko den e kadena hudisial. Dos, pa urgi Gobièrnu di Kòrsou pa na momentu ku ta publiká e lei, e kambio di lei ku ta pèrmití plak un material ku un lichtdoorlaatbaarheidsnorm di máksimo trinta i sinku por siento, Na e voor zei Ruiten bini ku un kampaña di informashon riba e forma ku polis ta bai aktua ora polis ta bai hasi kòntròl na behíkulo ku tin glas kur i ta pasa pa órden di dia. E moshon aki a keda firmá i sostené pa miembronan Calmes, Brownbill, Gerard, Jesús Leitu, Cruz, Martina, Today, Carolina, Nita, Seferina, Doran i Yun. Tin miembro di Parlamento cu a firma e mocion aki cu ke duna un aclaracion. Señor Calmes. Danki presidente. Presidente, mi ta bai ta hopi corticu. Manera mi a bisa ta pa nos garantisa cu cos ta bai bon. E ta un cambio, nos ta bai riba e parti cu pueblo ta pidiendo pa nan glas curta cu cierto porcentahe. Nos ke garantisa tambe. Pa seguridat general mane moshon ta bisa, ke men general ta tur hende, ke men lo bai tin kòntròl den e momentu ku polis ta hasi kòntròl òf miembronan den e kadena hudisial. Huntu nos traha riba un forma ku pueblo sa kon e kòntròl ta tuma lugá, di manera nos por evitá ku ta bai tin konflikto entre polis i poblashon. Trabou por so ta kere ku e paisnan ke mester kuminsá kana bai dilanti awor, nos keda riba problema so. Nos ta kere cu e contribucion aki sigur sigur nos por yuda cu en todo caso tur hende sa kin tin cu tin un lugar durante un control, anto ta bira mucho mas facil. Anto e ciudadano sa tambe cu ora tin un control dintro un lugar kico e ta verwagt. Cuerpo Policial hunto cu Gobierno, Cuerpo Policial hunto cu despues di e ley aki lo bay purba haci esaki cu videonan cu eseynan di manera cu tur hende por haya un bista con e controlnan ta bay tuma lugar. Danki Presidente. Danki señor Calmes, señor Brombel. Danki pa e palabra señora presidente. Nos migi gradici sigur colega Calmes pa a bini cu e mocion aki. Enton netamente pa esey fraccion di MFK a sostene esaki di con ta importante pa sigur na e momento cu bo ta bini cu un ley cu tin asina tanto controversia rondó di dje ta Importante señora presidente pa bo sorgo pa pueblo, comunidad en su totalidad por comprende tambe cu e maneho di cuerpo policial, e agente cu ora cu e tin cu para bo na caminda tin cu cambia. Anto no ta un maneho nobo sho nan ta un maneho mane señor Carl Mesa mes haci mencion di dje, anto colega Seferina tambe papia di dje cu ta un maneho cu Cuerpo policial tabatin caba cu ahoun pone drumi den un ra un un den lachi des ta asina e ora ey cu simplemente nos ke pa esaki bin dilanti bek anto e prome punto sigur anto cu nos ta aplaudi tambe di señor Calmes ta cu netamente pa seguridad atrobe di e personanan cu ta hinca nan curpa den peliber den peliger pa e comunica comunidad aki tur dia di nobo ta importante tambe pa nan por proteha nan mes anto e proteccion aki ya pa medio di un ontheffen cu ta bay un tiki e extra mai. Pa esaki frakshon di MFK a sostené e moshon aki. Nos a keda te aki nan, señor presidente. Danki señor Brombeel. Si no tin mas persona pa motivá, nos ta sigui ku votashon riba e moshon. Parlamento ta bai di akuerdo? Tin sostensi? Oke. Aprobá. Parlamento a bai di akuerdo ku e promé moshon. Mi ta pidi Griffier pa lesa e di dos moshon. Den e reunion públiko di Parlamento di Kòrsou di promé di mart dos mil binti dos, konsiderando ku Parlamento a trata kambio di Wegenverkeersverordening dos mil Tambe ta permití e dos glasnan e parti dilanti di un vehíkulo ku un tinta di trinta i sinku por siento. E kambio di lei aki ta pa protehá e siudadano di rayonan di solo. Tin algun persona den nos komunidat ku uso di vehíkulo ta parti di nan trabou. Tin persona ku no tin vehíkulo propio i ta move por medio di transporte públiko. E personanan aki tambe nos mester protehá, ta disidí pa urgi Gobièrnu di Kòrsou i endidatnan semipúbliko, pa nan vehíkulonan di trabou keda di tent konforme e kambio di lei pa protekshon di e drado i ta pasa pa órden di dia. E moshon aki lo tin un bai despues pa Gobièrnu di Kòrsou i lo keda firmá pa miembronan Martina, McWilliam, Mercelina, Brownbill, Carolina, Cruz, Kjaun, Gerard, Seferina, Calmes, Nita, Jung, America i Jesus Leitu. Tin miembro di Parlamento cu a firma e mocion aki cu ke duna un aclaracion? Señora Presidenta. Señora McWilliam. Danki, señora Presidente. Señora Presidente, na prome lugar mi kier a gradici coleganan cu a sostene e mocion cu fraccion di man a presenta awe. E fraccion aki netamente ke enfatisa e importancia, manera nos ta bisti na bon papimento, no sende luz na caya so, Anto laga bo cas sucu, netamente pa nos take care di nos empleado publiconan tambe den aparato cu ta haci uso di vehiculonan di gobierno pa nan tambe haña e glasnan aki di tent y nan tambe lo ta forma parte di e evaluacion total. Kimen mi ta gradici pa e sosten y mi ta kere cu esaki lo ta algo positivo, sigur esunnan cu ta traha Por ehempel, un ABC bus bedrijf cu tin mas cu doshien hende ta tra y tur dia ta riba caretera nan for di mente trempan te anochi lat cu lo por tin e sinti e rayonan di solo demasiado fuerte riba nan riba nan cuero pero tambe e calor. Mi ta spera den momento aki nos ta mustra cu no solamente e ta algo bunita pa pafo pero tambe nos ta zorg pa nos cas. di paden tambe. Danki, señora presidente. Danki, señora McWilliams. Señor Brombeel. Señor Mercelina, no. Danki, Madam President. Sigur, un mocion asina aki ta pone atrobe pa mira con bo por unifica y e bon ta cu nos tur nos fraccionnan ta compronde e esencia Di e mensahe i e importansha ku Parlamento tin pa por dirigí esaki pa gobièrnu i pa nos por komprondé tambe kon amplio nos por gara e e lei, e kambio di lei ku nos tin riba e Wegenverkeersverordening i ta p'esei tambe mi ta mi ta kere sigur pa e pasenshi. Mi dedicashon dje moshon aki ku señora Giselme Quele, mi tambe mener Steven Martina tabata tin, mi ta mi ta mi ta ègt kere ku ta bon ku nos a fortifiká den e siensia aki pasobra nos tin ku komprondé atrobe pa e e importansha di kon e lei aki mester di un un bon draagvlak i mi ta sera i bisa si ku mi ta haña yammer Ku e reunion su tinta a kambia diripiente kaminda ku ta un reunion ku mester ta sumamente importante awe, anto e no mester a bira asina aki. Mi ta spera si ku foral riba e dia di Kòmplimentu laga e kos ke ta dushi no, laga e kos ke ta bon si, laga nos no mester tuma e kosnan personal, nos ta den politika pero no laga pa e ehèmpel ta unu maoso. Danki Madam President. Danki señor Mercelina, señor Girigori. Señora Presidente danki p'e oportunidad. Señora mi ke komo mede ondertekenaar a hasi uzo di mi ke referí riba loke mi kolega señora señor Mercelina bisa dilanti di mi parti tambe danki señor Duran p'e splikashon i mi ke tòg sera mi parti ku un gestos mi sa si bo por permití mi so mi ta kere sa ke ta importante nos ta debatí nos por rabia Diskutí, nan responde esei na ki'e, pero al final e na kuenta nos tai ta keda kolega, dus mi kier djis duna mi kolega un man i mi ta kere esei komo un ehèmpel pa komunidat ei fora. Danki. Hopi great, hopi great. Nos ta mira cu tur dia di nobo nos ta eleva como coleganan, nos ta eleva como Parlamento. Ta bunita pa mira cierto actonan asina aki sosode. Palabra ta na señor Brownbell. Danki p'e palabra, señora Presidente. Anto mi ke gradici sigur fraccion di man den e caso aki, sigur señora Giselma Ecoelia tambe señor Steven Martina naturalmente, paso Ta hopi nos a nos a nos a puru nos a papia pa nos por logra yega aki na nan. Anto mi ke gradici paso awe bo ta mira anto esey pe esaki ta un bunita sintimentu sigur pa ami anto como hoven den politica bo ta mira cu nos ta den e nos ta bezig cu e pasonan concreto pa nos bira anto realmente nos por bisa al final cu nos a eleva e organo aki. Fraccion di MFK. Ta sigur vota pro e moshon aki paso bo ta mira bek anto mi ta sostené anto sigur suprayá loke señora McWilliam a bisa bo no ta sende luz pafó anto laga cas me sucu ke mende netamente pesey anto bo ta mira sigur e aspecto social den esaki bo ta mira naturalmente cu tin hende cu no ta cu no ta no ta trafica cu auto cu ta haci uso di manera señora Giselle McWilliam a bisa di abc bus bedrijf pa trafiká, anto naturalmente bo tin ku sòri e ora ei komo gobièrnu mirando ku kompanianan semi públiko tambe por implementá e lei aki. Netamente p'e esaki tremendo trabou, anto mi ta bisa sigur awe nos a hasi un tremendo trabou, pueblo mester kontentu di Parlamento den su totalidat. Danki. Danki señor Brombell, si no tin mas miembro cu ke motiva nos ta sigui cu votacion riba e mocion. Parlamento ta bay di acuerdo? Parlamento a bay di acuerdo.